Tihosi ti tshwukiselana matihlo ko lava ku suka nyimpi I I believe ma ri tsundzuka risimu leriwani leri nga tshama ri yimbeleriwa hi hi the late Mahatshwa Bemuda a ku tihosi ti tshwukiselana matihlo ni rivele vito ra risimu specifically ku ri ri yini. mara ka nkarhi wa sweswi ni vona ku ri na ku tshwukiselana mahlo a xikarhi ka Mister Post na Mambawulela loko mi ta va mi vonile interview leyi nga ta va leyi nga va kona a xikarhi ka. kumbe ka chanele liya ya ya Manyangatse I think ni swi vurisa swona na Mambawulela mi ta swi vona ku ri Mambawulela a nga vulavuli kahle hi Mister Post hambileswi ka video yin'wani Mister Post. a nga ringeta ku swi timela but hi ku vona ka mina ni vona nyimpi yi nga ku teni lahawani tihosi se ti le ku tshwukiseleni matihlo ku lava kusuka nyimpi yin'wana yikulu ku lava kusuka vuthu mina ni vona beef ku ya mahlweni ka vakulukumba lavambirhi Mister Boss na Mambawulela you will remember ta ku loko Black poison leyi a yi ri na Ben Mayengani. maphilisi rhangani yi suka le ka ka Limpopo Poison swi endle nga ri swilo leswi famba kahle swi nwa mali a ku na ku chinghelana a ku na ku vulavula na ku biha hi voni na album leyi nga huma yo sungula ya Limpopo Poison ya Ben Mayengani I mean ya Black Poison leyi a yi ri ya Ben Mayengani . a ku va na ku chinghelana eka team Xirhemani na Black Poison swilo a swi komba swi kha swi famba kahle until ku ta humelela Mister Post a joyina team Xirhemani loko a humesa album I believe album hi yona yo sungula loko a ri ka team Xirhemani hi vonile a yimbelela risimu rin'wani a kuma mambirhi ma rhangelanile. la kha a refer-a ka Ben Mayengani na Prince Rhangani a tlhela a nyanyisa hi ku chela munyu exilondzweni a ku he majaha ni ta mi tlhava ten not so mhaka yo fana na yeleyo a yi fikanga kahle eka ka Ben Mayengani u yi teke ngopfu personally hi vona loko a ta humesa album for the first time hi December. leyi a yi vitaniwa December Revolution a joyinane na Jambatani laha aim ya yena a ku ri ku rihisela leswi Mister Post a nga swi endla na ku pfala album ya Hash Tag ya Joe Shirimani leyi a yi huma leyi nga huma hi December sukusela kwalano yi va yi sukile yi ve yi tselekiwile. ku ta fika na le ka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswiwani so na Mister Posse loko a suka le ka team Shirimani swilo hinkwaswo a swi ti komba swi ri in order mara sweswiwani loko mo languta mayimbelelelo ma yena mi ta swi vona ku i le ku va ntlhontlheni vakulukumba lavaya though a ti komba a nga ri i le ka pace na vona hi sayiti rin'wana ni vona a kha a luma a kha a pfurhetela. so ende loko sweswiwani hi languta ku na mambawulelo ya nga le ku vulavuleni kahle hi mr Post ni vona nyimpi yikulu la ni vona rintshwa rikulu ri nga ta va kona mi ta tsundzuka na mambawulelo ka album ya yena yo sungula leyi a nga yi humesa i fike a a ku nga risimu rin'wana ra tingongolo i fika a vulavula a vulavula hi Ben Mayengani na Mister Post a kha a ringeta ku tshinya na la ka interview na yena ya yena na Manghangatsi Mambawulele i vurile ku nsimu ta yena to tlangela no tshinya so loko mo mo ri analyse kahle risimu leri ra tinghongholo mi ta swi vona ku i le ku tshinyeni Ben Mayengani na Mister Post ta ku swilo leswi va nga ku swi endleni a swi kahle a swi languteka swi amukeleka hi ndlela yo fana na yeleyo. mara sweswiwani leswi a swi vulavulaka must the post swi komba swi nga ri kahle though must the post a ringeta ku swi timela mara a ni voni swi ta timeleka ni vona rintshwa ra beef yin'wani lahawani ri kha ri sungula a ni tivi n'wina mi swi vonisa ku yini. mara lama i mavonelo ya mina a ni tivi mi swi vonisa ku yini ku ku ta va na a xikarhi ka Mambawulela na Mister Boss ku ya mahlweni na or rintshwa leri ri ta timelaka ri nga se sungula hi matimba na a ni tivi n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi mara mina ni swi vona hi ndlela yo fana na yaleyo so loko ku ri mi ni wacha ka YouTube channel ni kombela mi subscribe a swi mi dyeli data. a swi mi dyeli a swi nge mi dyeli nchumu a mi hakeli nchumu loko mi subscribe swi fana na ku layika page ya ka Facebook and then mi tlhe mi pulesa bele yaleyo ya notification ta ku loko ni ta na xihungwana xin'wani xi rhanga xi fikelela n'wina xi nga se fikelela vanhu lavo tala n'wina mi ni wachaku ka Facebook page leyi vitaniwaku swihungwahungwani channel ni kombela mi folowa kwalano or mi layika. so that loko xihungwani xin'wana ni ta na xona xi hatla xi ni fikelela se ni khensa ngopfu ku va munhu wa chilli kusuka etindhawini ta ku hambanahambana hosi Xikwembu a xi mi katekiseni mi va na siku ra kahle inkomu.